Piştî perwerdeyek xwert ji bo vegera welat diyar dibin yekîne bi liv û kar û xebat. Yekîneyek bijare li gor sond û peymanê Hacî Gurî di nav de derbas dibe buhtanê. Hêviya Hacî Gurî çi qas bi xwazî germ e, ji bo gelê buhtanê bi evîn û dilnerm e. Kê dibîne dixwaze wan bi dil himbêz bike, nirxê neteweyî giş li ber tevan rêz bike. Ev mirovê şoreşger ewqasî dilpaqij e ne mecbûr be qet navê çûkekê jî bikuje. Herêma Bohtan li cem wî gelek muqedes e. Tenê ger kurd nebin caş ev ji bona wî bes e. Yekîna Hacî Gurî mînanê teyrê baz e. Li çiya û baniyan tim bi bask û perwaz e. Civîn li ser civînê bi gundan re çêdike. Tevgerek xurt li hember dijminî dest pê dike. Dema gundî dibînin vî mirovê şorijger, hem jî di ola xwe de gelek bi bîr û bawer dibêjin ev ji bo me daketiye vê qadê li hember dijmin dike tekoşîn û cîhadê. Bawermendekî xas e yê xeta pêxember e, dildarê gelê xwe ye û serde jî şorijger e. Dest pê dike serdema pêvajoyek germ û kel tesîra Hacî Gurî belav dibe li nav gel. Roj bi roj pêş dikeve eniya tekoşînê ji dilê Hacî Gurî tê kaniya vejînê. Li bendeyne bihar bê gul û nêrgiz geş bibin, deşt û çiya û banî li gêrîla xweş bibin. Sal hezar û neh sed û destpêka not û pêncan Kurdistan ketiye nav azar û kulwirêncan. Piştî wê dengvedan û hêrsa pazdeh tebaxê dijmin taybetî bohtan tîne li ber kambaxê. Şopekê jî bibînin hezaran tîm û leşker wê herêmê disojin talan dikin hişk û tar. Yekîneya gerîla pêk têtin ji çar kesan. di bin kelemê çavê xwehfiroş û teresan. Yek jê apê Hesen e, yek Xebat e, yek Xerzan. Dikevin nav tevgerê bi sed awa û terzan. Yek jî Hacî Gulî ye ji nav van çar hevalan. Dema diçin gundan jî, ranazin li tu malan. Ev yekîna gerîla her demê hazir hêz e, li dij xefk û kemînan gelek xwe diparêze. Şehîdbûna Hacî Gurî û hevalên wî. Ev bûyer di nav gel de kêm zêde hatê gotin, cerg û dil û kezeb û mêlak pê hatin sotin. Çilê zivistanê ye berf û baran dibare. Li çiya û baniyan hewa gelekî sar e. Tarî dikeve erdê diyar nabin dews û xet. Tên gundekê Misircê ji bo karek bi taybet. Bi salan e ev gundek şên û welatperwer e. Di çavê neyaran de mîna kêr û xencer e. Li derdora Sêrtê ye. Wek tê gotin ev gunde li vê herêmê dijmin gelek dijwar û tund e. Neyar dibe sêla sor agir û pêt û pele, ne tenê civak û gel hesin li ber dihele. Her roj dora gundekî tev digire bi dorpêç, nahêle kes bi li ve ev dijminê har û hêç. Sed mixabin civak jî gelek jar û xizan e, gerîlla jî vê rewşê gelekî baş dizane. Bi tariya şevê re Da nehese bi wan kes çend hevkarên wan hene tenê ew dizanin bes. Ev hevkarên henê jî ne diyare çend sal in destgirên gerîla ne ji can û din heval in. Yekîneya gerîla bêfikar û bêguman bi hestên baweriyê diçin mala yek ji wan. Tu nebêjî bext û soz di cergê de miriye dijminî ev hevkarê ha ji zû ve kiriye. Demeke bi dijmin re bûye xayînekî boz, çi jê bêtin wê bike daye sed peyman û soz. Dibêje wan bi terzek devlêken û pirmelaq. heta hûn şîvê nexwin ji vir naçin bi telaq. Li bextê we hîvî me ma qey hûn derbider in, vê berfê wiha birçî hûn ê bi kû ve herin. Me çayî dem kiriye vaye li ser agir e, xwarin jî me daniye fermo sifra hazir e. Beriya hemû tiştî bila zikê we têr be, li ser çavan nû kanê oxira we bi xêr be. Her çar heval naxwazin bişkînin helwesta wî, lê ma ew çi dizanin ka çi ye mebesta wî. Piştî şîva xwe dixwin derdikevin zû ji mal, bi paş xwe ve dihêlin dol û gir û deşt û pal. Her çar li pay hev rêz in, qasekî xweş dimeşin, gêjbûnek li wan dide, dixwazin ku veraşin. Digêhin gundê Lêfê, dikevin rewşek xeter. Di bin mînanî bazên li wan bişkê bask û per. Ji bona ku li rewşa xwe hindekî venêrin, parêzgehek li wir e, xwe tê de vedişêrin. Apê Hesen dibîne rewş gelekî ne baş e. Çar heval li cem hev bin ew baş dizane şaş e. Bi zorê apê Hesen xwe ji wir dide alî. Dikeve ji kefte gelek kûr û tenha û xalî. Lê rewşa wî ne baş e, ranagire leşê xwe. Li wê derê dikeve winda dike heşê xwe. Gundî sibê radibin dora gund tev leşker e. Hê jî tu kes nizane ev çi liv û tevger e. Pola di hele li ber vê zulma dijwar û tund. Diçin Rizoyê Bekir digirin ji nava gund. Ne yekî wisa têr e ne feqîr û xizan e. Rola wî bi dijmin re ka çi ye kes nizane. Leşke li wî bar dikin gelek bersiv û pirsan, ne kifşe ka xayîn e an jî gelo ji tirsan. Dide pêşiya leşker roja pazdehê mehê, hêza dijmin tîne rast ser derê parêzgehê. Dinêrin sê gerîla bi silah û keleşin li ser piştê ketine her sê jî hê bêheşin. Yê serleşker biryara xwe wiha dimeşîne, ferman dide li ser wan fîşekan direşîne. Armancbêjên gerîla va me kuştin di şer de, hêza dewletê xurt de tim bi talan û cer de. Qaşo dijmin bi çekan van gerîlan dikuje, lê dilopeke xwîn jî ji canê wan narije. Leşker û tîmên taybet gelek bi kîn û rikin têne ser cinazê wan silahê wan radikin. Dibînin wa çelteyek parastî ji qirêjê, di hundirê çelte de secadeyek nimêjê. Di bin sicadê de jî danegire gemar û toz, di nava mexmelek spî de Qur'ana pîroz. Serleşker agahdar e çelte yê kî ji wan e. Hacî Gurî nas dike zane çi qehreman e. Xerzan û Hacî Gurî digel hevalê xebat her sê bi vî awayî dibin şehîdên welat. Apê Hesen du rojan piştî vê şiyar dibe. çi hatiye serê wan hemû tişt diyar dibe. Gelek xwe diparêze naçe tu gund û malan, dimeşe heta ku xwe digihîne hevalan. Ji hêla dijmin ve jî bûyer kifş û diyar e. Kî ne dostên dewletê, kî bi wan re biyar e. Secera wan mohr dikin bi ava zêr û zîvan ji bo çerxa dîrokê datînin li arşîvan. Reşkiryarên kurdan û rastiya wan bûyeran têne nivîsandin tev li pirtok û defteran. Ne diyar e ka gelo tiliya çend kesan ketê lê mixabin ev bûyer pêk tê bi xiyanetê. Careke din bêbextî bilind dike ala xwe, di koşka dijminan de xweş dike ber pala xwe. Careke din bêbextî dilê dijmin xweş dike, rûyê dijminperestan bi qitranê reş dike. Careke din bêbextî şîn tê li ser koka xwe, carek din havinê wê dimeyîne toka xwe. Careke din bêbextî ronahiyê kor dike, ew bi jehrê bedena xwefiroşan mor dike. Piştî pakrawanbûna Hacî Gurî bi salan, kedera wî dibe jan li ser dilê hevalan. Hacî Gurî bêguman şehîdê netewî ye, li ser dilê me hê jî kula wî nekewiye. Şanaz nabe ger ev gel negihê dilşadiyê. divê ku were dayîn berdêla azadiyê. Piştî Hacî Gurê jî têkoşîn deng vedide, bi sed motîfên cengê li welat reng vedide. Li vê xakê seranser başok û baz difirin, çiya û laxt û zinar ji cengê disincirin. Eniya berxwedanê mezin dibe roj bi roj ji nav dilê ciwanan ve dibin gul û bişkoş. Piştî dem û dewranan ciwanên nû radibin bi çerxa tekoşînê gelekî dilşa dibin. Ji êla du dêran jî gelek ciwanên çeleng di qada şoreşê de dibin levbazên leheng. Vedigerin jiyanê xewn û xeyalên mirî, keç û xort têr û didin ser rêça Hacî Gurî. Êvarekê ev rehman li malê diêwire, li ser jiyanê digel malbatê dişêwire. Dibîne ku nivîsek ketiye ser malperê, hûnandiye ser gotar bi wêje û hunerê. Li binê gotarê ne çend wêneyên gerîla, wêne kifşin peydivî qet nîne bi delîla. Di nivîse şehîdan em herdem bi bîr tînin, em li ber giyanê wan bejna xwe ditewînin. Şehîdên gundê Lêfê her dem rûmeta me ne, daxwazên ku hêla ne mebest û xeta me ne. Pakrawan Hacî Gurî ji bona me mînak e. tevgera me wê ala tekoşîna wî rake. Ji dîroka nû bigire heta ya kevn û jimêj dinivîse li binî gotareke pir dirêj. Evdirehman dema ku vê nûçeyê dibîne jana kederek giran li dilê wî dixîne. Ew wêneyê bavê xwe gelekî baş dinase, wêneyê Hacîgurî gelek diyar û xas e. Malbat hemû kom dibe li wêneyan dinêrin, hêrsa bêbextan di nav dilê xwe de dihêrin. Evdirehman Bûyerê bi cewher û yek awî bo malbatê dibêje heta digihê dawî. Zarok hemû guhdar in bi baldarî li malê, ev bûyera dîrokî rê nade tu xeyalê. Ew ji wan re dibêje rastiyê ger dixwazin rihê bavê min ji min dike gilî û gazin. Dema em li zozanan felekê tîr li dil da ya rast ew çeka min bû hingê bavê min hilda. Roja şer û talan û êrîş û ceng û cerdê divê çeka bapîrê we ne mîne li erdê. Kesên bêbext karê wan her dem xev ku kemîne, rojek wê bê ev hesab qet ji wan re nemîne. Ev gotinên biwate wek pîroziyên olan li mejiyên xortan û ciwanan têne kolan. Dem û dewran diborin, pêş dikeve hişmendî, li ciwanan dide der sekneke bi lewendî. Mezlûm ruh û giyanê Hacî Gurî şa dike. Biryar dide û keka bapîrê xwe radike. Piştî wê xwişka wî jî biryara xwe digire. Kevoka azadiyê ji dilê wê difire. Sakîne bû navê wê Şîray paşnavê wan e. Li Cizîra Bohtan ew bi xwe tandûrist vane. Mezlûm û Sakîne jî zarên Evdirehman in. Piştî dem û dewranan pêwîst e em bizanin. Serhatiya Sakînê ya li Cizîra Bohtan.

Du hezar û çardan wek dem û dewranên berê li bajaran ciwanên Kurd dikevin tevgerê. Eniya vê tevgerê dibe hêza YPS. Lê komara Tirkiyê bi vê yekê dihese. Armanc ew e bi giştî li şarên Kurdistanê bi awayek çekdarî gel rabe serhildanê. YPS li Cizîrê pêşî şer dest pê dike. Dewlet metel dimîne nema zane çi bike. Hêza dijmin demekê neşê bide nefesê. Sakîne jî dikeve nava refên YPSê. Dem bi dem xurt dibe şer sibehan û êvaran kelecan dikeve nav gelek gund û bajaran. Kesên birîndar dibin li jêrzemînên malan. Derman dike sakîne birînên wan hevalan. Hem wek berpirsekî li ciwanan dike ferman hem jî wek dixtorekê birînan dike derman. Gelek heval hene ku birînên wan xedar in, divên wan rizgar bikin lê mixabin nikarin. Çi qasî gazî dikin bi sed hewar û bangan kes nikare derkeve ji ber topan û tangan. Bi sedan wek Mehmet Tunc li jêrzemînên malan ta mirinê dimînin nakin terka hevalan. Ti car ji bîr nabe ew bang û awaz û qêrîn, divê navê wan bête kolan bi tîpên zêrîn. Bi nepalma û gazê bi sedan ciwan kuştin, şawitandin laşê wan nîşan li wan nehiştin. Ji nav kesên birîndar yek hevala rewşen e, hevaleke çeleng û zana û devliken e. Hema zû derman dike birîna wê Sakîne, eşqeke kûr di çavê rewşenê de dibîne. Sakîne jê dipirse tu hatî ji kû derê? Gelo malê Cizîrê me hev dîtîye berê? Rewşen wiha dibêje, Ji Sêrtê hatime ez, da rawestim li dijî zora komara terez. Vê komara har û hov jiyan li me heram kir, hêvî û pêşeroja me bi giştî idam kir. Ez jî xwendevanim min dixwend bi dilekî xas. Sala min ya dawî bû dê bibûma şûnwarnas. Gundê me jî lêfê ye li aliyê gurdilan. Demên şehlûl û bilbil dixwînin li sorgulan. Dibişkivin şitl û şax, kulîlk û belgên daran. Bihara sala hezar neh sed û nod û çaran ez hatime dinyayê bîst û yekê Adarê diya min dibe rewşen bû mizgîna biharê. Ji keçan ez tenê me şêrîn im wek şekir im ez bi xwe jî neviyek ya Rizoyê Bekir im. Dema navê Rizoyê Bekir rewşen dibêje Sakîne metel dibe nema zane çi bêje. Ji zû ve dem û dewran derbas bûne lê çendî tê bîrê ew nameya hingê bavê wê xwendî. Serî tevil hev dibe dikeve rewşek nebaş, lê hember axiftina rewşenê dimîne şaş. Bêyî hemdê sakînê dil dibe agir û pêt. Tê bîrê ew kiryara ew qas bêbext û kirê. Jinişkê ve sar dibin, destên wê ditavizin, wisa metel dimîne, çokên wê dilerizin. Rondik ji hinarikên rûyê Sakînê tên xwar. Rewşen dibîne çiqas kete rewşek hestiyar. Lê Sakîne naxwaze helwesta xwe diyar ke. Wê kedera Razayî dîsa ji xew şiyar ke. Rewşen dibêje heval gelo tu ne bawerî ma min çi got rengê te bi yek carê guherî. Sakîne jî dibêje heval bi te bawer im. Ez jî wek te Sêrtî me bi eslê xwe koçer im. Neviya Hacî Gurî me şopdarê Xeta Egîd, riya tekoşînê de bû pakrawan û şehîd. Bila jin û vene be devê reşpirtoka min, birîndarî serê xwe dane li ser çoka min. Lê bi rastî dema te xwe bi min da naskirin, bîranînek di hişê min da hate sazkirin. Roj wê bê çerxa felek serşor bibe ji şerman lê jana bêbextiyê ti carî nabe derman. Rewşen jî agehdar e ji wê keder û xemê ka çi kiriye kalê wê li wê dewran û demê. Wê navê Hacîgurî bihîstiye pir caran. li nava xwendavanan hem li gund û bajaran. Ti jî di bin çavên wê dilê wê ditemire, li hemberî Sakînê rengê wê dişemire. Lê Sakîne dibêje qet li ber xwe nekeve, ji çerxa dîrokê ve Çarenûsa me ev e. Ger ala yekîtiyê bilind bibe li ser mil, ji qefesan bifirin baz û şalûl û bilbil, Wê li welatê me jî vegerin geşt û seyran, em ê ji hev û dû re bibin dildar û heyran. Naxwazim dirêj bikim van gotinan min bes e, lê divê em bizanin dijminê me çi kes e. Ev her du keçên ciwan dinêrin li çavê hev, êdî baş nas kirine wan bapîr û bavê hev. Dagir dike ruhê wan hezkirineke pir germ diaxivin bi hev re bi tewr û helwestek nerm. Bi hestên hevaltiyê dilê wan vedijene, evîneke veşartî li rûyê wan dikene. Li dilê xwe peymana hevaltiyê xêz dikin, her du keçên kurd li wir hev û dû himbêz dikin. Giran dibe dem bi dem li hawêrê wan dorpêç, dijmin ji hev nade paş kal û pîr û zar û zêç. Jêrzemînên ku lê ne didin ber tank û topan, avahiyên heft tebeq dikin wêran û xopan. Dijmin êdî radike ferman û felaketê, li her derê pêk tîne bi dijwarî wehşetê. Piştî wê hewanek tê û li noqteya wan dixe. Jêrzemîn jî yek carê bi ser wan de diroxe. Berq û birûsk li erd û asîmanan dijenin, giyanê wan ciwanan bi hevdû re dikenin. Sakîne û Rewşen jî li wir şehîd dikevin. Mixabin bi hezaran